Барсы да андый түгел. Төрлебез бар арабызда. Берәүләр эшли, берәүләр сөйли, ишет астында. Һәркемнең үз һөнәре. Сөйләүчеләр дә кирәк. Кесә байлыгы да кирәк шул. Кесә байлыгына тотынып кала. Менә хәзер нишлисең инде? Юрганыңа карап аякны сузабыз. Әкренләп дөньялар иминлеккә таба бара. Гел шушылай барса, барыбер начар якка бармас дип уйлыйбыз инде. Илдәге, Россиядәге, әлбәттә, барсы да җиңел генә түгел. Бу арада инде сез күзәткәнсездер, безнең шул суверенлык ның ун еллыгын бәйрәм иткән көннәрдә Татарстанның дөрес юлдан барганлыгын,

Хуҗа булмады шушы авылга. Партия вакытында партуры керде. Ни перестеклесе шул авыл булды. И һәм шулай булып, нитте бер кем дә хуҗа була алмады бу авылга. Бу авыл район күләмендә беренче булды. Сугыш вакытында. Сугыш вакытында гына түгел. Сабанчы бу. Сабанчы дигән, игенче дигән Игенче. Игенче дигән колхозый бу. Үрнәк барый. Менә шундый авылый бу. Шул дәвердә безгә рекламаларда китереп саттылар дисез дигән дару. Бу дисез инде уже оказывается 5 еллык чыккан булган, аңа кадәрле кынзы үрәнеп беткән булган. Алар аны шампан шәрабы шикелле эчтеләр, рәхәтләнеп, без ятырдык, алар ятырды. Бер файдасы да булмады. Өч мәртәбә уйлап карадым мин, икенче төрлесен дә алып карадым. Уже семьяда. Республикага хезмәт итәләр. Шуңа күрә менә Харрас сезгә дә әзрәк юбилейларыгызны үткәрегез. Шигырь бәйрәмнәре үткәрегез безнең авылга кайтып. Әле тер депутатның сайланганчы килеп, Сайланганнан соң килеп, халыкка күренү иптәшләр. Бу үзе зур бер гади кешенең рәхмәтен ала торган кеше дим мин. Монда әле 100 процент булмаса да, 100 процент дигән әйбер күләм болай гына алынган, 80-90 процент бу иптәштә ышаныч бар дигән сүз мин менә. Уверенный миңа 80-90 процент ышаныч бар бу кешедә. Күбесе киләдер, тегеләй буладыр, алай буладыр, карамалда гына ул, җам өстендә генә, кешегә дә күренмәйләр. Без Күренә торган җанлы кешене сайладык, шулай булгач, менә кыш көне әйтте ул, исән булсак, анда байтак кешеләр әйтте, мин дә әйттем анда, Үтәев, анда кемнәр бардыр авыл башында да, җәй көне күңелле безнең авыл, килеп китегез, вакыт таба алсам, килермен, диде. Менә Сүндә торган, Сүндә тора торган кеше булгач, шуңа әйтәм, без моңа үзебезнең дарыларны әйтергә кирәк. Ул аны, конечно, үзе генә башкара алмый. Район башлыклары, колхоз башлыклары белән, может, кирәк булса, Шәймиев аркылы да булырга мөмкин. Башкаю, башкарга әбәденрәк инде, әбәден. Шуңа арасы депутат булып сайлагач. Сезнең кеше бу өч вопрос буенча. Пожалуйста, җавап бир шул өч сорауга. Сак җанабый авыз күрсәтелә. Мәйтәм, давай монда мәйтәм. Бозаулар карыйбыз мәйтәм, авыл бетә. Вот, мин аны беренә мәртәбә түгел, бик күп мәртәбә күтәрдем вопросны, но миңа авылны бирмәделәр. И аннан соң шатланып йөрдем, мин әйтәм, алай да бирмәгәннәр, мин әйтәм, авылны бирсәләр, үлгән булырмын, беткән булырмын дип шатланып йөрдем. Чын күңел. Әй малайлар, малай чагым, кайда соң ул, кайда соң? Күрмәдеме берәрегез минем малай чагымны? Күңелләрем ул чакларны өзелепләр сагынды. Эшләгезче бер игелек бу шагыйрь агагызга, Алыгыз әле, малайлар, мине үз арагызга. Мин әле дә сезнең белән туйганчы уйный алам. Кыздырсалар, усалларны мин әле кыйный алам. Малай булсам, мин кызларның чәченнән тартыр идем. Авырттырмый гына инде, юри шаяртыр идем. Аякларым җәй җитүгә чебиләп бетәр иде. Ул чебиләр чиный-чиный үзен. Очрашу турында
уйлаганыбыз булмады. Моның инде бер яклап шул үзебездә теге ничектер оештыру ясыйк әле дип йөрү бер беркадәр кыенсынрак, кыенрак әйбер ул. Әгәр теге авыл халкына шул сорап тормаса, үзең тукта газал мин кайтып сезнең белән очрашу үткәрәм әле дип әйтү кыенрак. Суган куелды. Ул алга таба инде клуб булыр, Алла бирсә. Урман түрләреннән агып чыккан. Шуңа исем тапмый тормыш. Тормыш үзе исем кушкан аңа гади генә итеп. Түр, инеш, тора-бара Түреш булып киткән. Яшел ярга авыл төпләнгән. Шул ярларга кайтып, Көмешсудан сабый чагын эзли күп бәндәң. Таба алмыйлар. Мин дә таба алмадым. Сулар үрли һаман түргәрәк, хәтерләрнең ерак түренәрәк. Авылдашлар белән бергәләп, барып керәм урман түрләренә. Түр-инештә яфрак тирбәлә. Үз-үзеңне танымаслык булсаң, ул чакларга кайтып йөрмә дә. Кайчан белдем яшь чагында, ул шундый роль булып калды. Мин рухы белән дип әйтмим, менә һавалану юк, гадилек, туктаусыз үсештә. Һәм менә без аны сайладык.